नमस्कार प्रणाम हम फेर उपस्थित छी कलका छूटल एपिसोड के लऽ कऽ हमरा सामने में छथि पवित्र आ- आ- आजुका गेम शुरू करब आब हम आ पवित्र यौ साहेब गेम तऽ बाद में शुरू करब अहाँ सब जे चलि गेलहुँ तऽ एहिठाम सबटा ने ठंडा तंडा जे रहै सबटा बंद कऽ देलक मच्छर काटि काटि कऽ निहोल कऽ देलक आ बीच बीच में तऽ आबि कऽ मूसो पैर चाटि कऽ भागि गेल पवित्र अहाँ अखन हमरा घर में नहीं छी आ ने हम अहाँ के घर पर बतिया आयल छी पवित्र ओ सब बात छोड़ू कोलका रोल ओवर कंटेस्टेंट छी अहाँ कोलका सवालक जवाब के लेल अहाँ ऑडियंस से मदद मंगने रहियन आब शुरू करै छी ऑडियंस पोल दाय गे दाय गोरे लगलक पैर त नहीं है पकड़लक ओए से तो ठीके कहै छी कंप्यूटर जी तऽ पवित्र जी ऑडियंस पोल लेबऽ चाहै छथि ऑडियंस अहाँक शुरू समय शुरू होइए आब अरे बाप रे बा पवित्र डी के अला हंड्रेड परसेंट जवाब यानी तीनू बर्तनो धोबाक चाहिए झाड़ू पोछा कर देबाक चाहिए पावन त्यौहार में उपहार देबाक चाहिए तीनू ऑप्शन के लिए अला हंड्रेड परसेंट जवाब अहाँ की करऽ चाहे छी पवित्र जी अहाँ अपन फाइनल आंसर दिअ यौ सहेब हमरा लगैया जते ऑडियंस बैसल छथि सब भुक्तभोगी छथि एकर आर अहूँ के तऽ फोन आबिए गेला साहेब ऊपर में से सबटा करबाक लेल हाँ, ताहि दुआरे हम हिनके सब संगे प्रभु महोदय सबके संगे जाय चाहे छियन जे सब आदमी भुक्तभोगी छै तऽ हम वएह छी। कंप्यूटर महाशय ऑप्शन डी लॉक करू ऊपर में से सबटा जोरदार थपड़ी पवित्र जी जीत गए पाँच लाख रुपया पवित्र जी दाई गे दाई लाइटो चल गेलै कोना देखबै करोड़पति लाइट के जा दियो देखियो ओ तऽ पवित्रा करोड़पति बनि रहल है अहाँ जाके चुपचाप अपन खेनाइ बनाओ अहाँ किया खौझाइ छी ओ देखियो ओतऽ परिश्रम भऽ रहल छै करोड़ो खेला के लेल हिनका खेनाइये के पड़ल छनि पेट छोड़ कऽ किछु नहि सुझाइ छनि जाओ अहाँ भोजन बनाओ पवित्र जी अहाँ बहुत नीक खेल रहल छी अब अहाँ के लेल सातम सवाल अछि एक करोड़ रुपया के लेल मिथिला के चर्चित फकरा के पूरा करू डै- जैब खाली जगह कपार जात संगे एहि खाली जगह में की भरत पहिल भूटान दोसर पंजाब तेसर नेपाल चारम बिहार अहाँ तेसर नेपाल पर ताला लगा दियो साहेब पवित्र जी फाइनल आंसर जी सर कंप्यूटर महाशय पवित्र जी कहे छथि जैब नेपाल कपार जायत संगे सी नेपाल पर ताला लगायल जाय बिल्कुल सही जवाब पवित्र जी अहाँ एक करोड़ रुपया जीत गेलहुं अच्छा पवित्र जी अहाँ के एक करोड़क सवाल के जवाब एते आसानी से ई कोना संभव भ सकल हम सब तो अचंभित छी जे अहाँ के एक एक करोड़क सवाल के जवाब एते जल्दी और एते आसान से द पेलिए कोनो खास सजा अहाँ के केना कोना स्मृति में आयल ई जवाब यो से है भारत कार्टून नेटवर्क पर नहीं देखने रहिए जैब नेपाल कपार जात संगे सबसे चर्चित कार्टून छे जे चार से पाँच लाख आदमी देख चुकल छे एखन तक आ तहनो ने हमरा बुझल रहते की पवित्र जी अहाँ एक करोड़ रुपया जीत चुकल छी बहुत नीक खेल रहल छी बहुत आनंद आबि रहल है आ, आगा बढ़ऽ से पहिले आगा सात करोड़क सवाल से पहिने एकटा चीज पूछऽ चाहब जे अहाँके के बनता करोड़पति में अयबाक विचार कखन आयल कोना अहाँ सोचलहुँ जे हम को- के बनता करोड़पति में जायब यौ साहेब हमर जे मालिक छथि ने से हमरा बेगारी करबै छलथि आर बिना पाई के राय के हमरा काज करैत करैत हमरा मुंह कान गरीब जकाँ भऽ गेल ताहि दुआरे हम कहलहुँ हिनका लग से छोड़ी आर हम करोड़पति बनि कऽ जाय बहुत बहुत नीक विचार आब हम खेल के आगा बढ़ाबऽ छी जा जा जा साहेब अहाँके आवाज में की भऽ गेल हो पवित्र की पूछे छ काल्हि से गला खराब है डॉक्टर डॉक्टर साहब लग गेलहुँ तऽ कहलथि "अइयो एकटा दवाइ तऽ जुलमी दै छी हम कहलियै हो जुलमी के की मतलब तऽ कहलथि जे पंद्रह मिनट में ठीक भऽ जायत अब एतऽ अबै से पहिने खेलहुँ हेँ तऽ आब देखियौ ठीक होइया कि ओ ठेक लेलक पता नहि बहुत नीक बात हम खेल के आगा बढ़ाबै छी और खेल के अंतिम क्वेश्चन आठम क्वेश्चन सात करोड़ रुपया के लेल अहाँ के कंप्यूटर स्क्रीन पर सात करोड़ के लेल सवाल ई रहल अहाँ के जन्म कोन वर्ष में भेल अछि ऑप्शन 1948 1958 1968 1978 साहब

तखनो यदि अहाँके खेलबाक अइ तऽ हम अहाँके मजबूर नहि करब खेल छोड़ऽसँ लेकिन अहाँके हम एकटा सलाह जरूर देब एक करोड़ नीक रकम अइ अहाँके सब काज पूरा भऽ जायत अहाँ गिरहतोके मुँह देखा सकै छी अहाँके लग ऑप्शन अछि या तऽ अहाँ खेल छोड़ि दिअ आ, या फेर सातम करोड़ के लेल खेलऽ ई फैसला अहाँके करऽ पड़त यौ साहेब ई सवाल तऽ सबसँ बेसी आसान छै आर हमर मालिकके बुझल छनि लगाओ फोन अहाँ हमर मालिक के एकर मतलब अहाँ तेसर लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड लेबऽ चाहै छी ही से है ओके कंप्यूटर महाशय मालिक के फोन लगायल जाए हेलो मालिक हम के बनता करोड़पति से अमिताभ बच्चन बाजि रहल छी अहाँक शिष्य पवित्र अखन हॉट सीट पर बैसल छथि और एक करोड़ रुपया जीत गए छथि अंतिम सवाल में आपका अटक रहा छथि जे सात करोड़ क्वेश्चन है सात करोड़ सवाल है अहाँके लग तीस सेकेंड समय अछि अहाँके पवित्र सवाल पढ़ के सुनाबे छथि पवित्र अहाँके समय शुरू होइए आब मालिक हमर जन्म कहिया भेल रहे यो कोन ईस्वी में उन्नीस सौ अड़तालीस उन्नीस सौ अंठावन उन्नीस सौ अड़सठ उन्नीस सौ अठहत्तर ओ पवित्र आबि गेला लाइन पर आर आखिर में तोरा हमरे जरूरत पड़लो कहत रहिए तोरा कि हमरा से बना कर राख अखन सात करोड़ जीत के अइब तऽ मालिक झगड़ा झंझट बाद में कॉले पहले हमरा ई कहू कि हमर जन्म कोन ईस्वी में भेल रहे उन्नैस सए अड़तालीस उन्नैस सए अंठावन उन्नैस सए अड़सठ उन्नैस सए अठहत्तर हो पवित्र ठीक से तो बुझल नहीं है लेकिन तोहर जन्म बुझाई अठहत्तर में नहीं भेल रहा ओहो पवित्र जी अहाँके मालिक अहाँ पूरा सही जवाब नहि दऽ पेलथि अधूरा जवाब पर छोड़ि कऽ चलि गेलथि अहाँके समय समाप्त भऽ गेल अ, मालिकके समय समाप्त भेलनि आब अहाँके एकटा सवालक एकटा आंसर कोनो ने कोनो देबऽ पड़त एहि चारू ऑप्शनमे से एकटा अन्तिम उत्तर पवित्र जीके तरफसँ की छनि मालिक कहै छलै से उन्नैस सए अठहत्तर में नहि भेल है ओ तऽ झूठे बजैत हेता ओ तऽ हमरा नीक सोचै नहि छथि ओ तऽ हमरा बारे में चाहे छथि कि हम हुनका चाकरी करैत रहियन तऽ साहेब एकटा काज करू उन्नैस सए अठहत्तर पर ताला मारि दियौ पवित्र अहाँ फेर से एक बेर सोच लिया ई सात करोड़क सवाल है ई सात करोड़क हुए या सात अरब रुपया के हुए आब हम उन्नैस सए अठहत्तर पर ताला मारू पवित्र जी अहाँ के फाइनल जवाब एहिमे ताला चाबी अहाँके जे करऽ के से कऽ दियौ फाइनल हमर अइ कंप्यूटर जी ऑप्शन डी 1978 ओहो पवित्र जी अफसोस अहाँके ई जवाब गलत अछि कोनो बात नहीं कोनो बात नहीं गलत है हमरा एक करोड़ दिया हम जाए छी आह पवित्र जी एक करोड़ कतऽ से खेलक खेलक नियम अहाँके पता है जखन हम अहाँके समझावा लागल छलहुँ हेँ खेलक नियम तऽ अहाँ लाल बुझक्कर बनल छलहुँ हेँ जे हमरा सबटा पता है सबटा बुझल है एकैस सालसँ अहाँ देखै छी एहि खेलक ई नियम है यदि सात करोड़क सवालक जवाब अहाँ गलत देलहुँ तऽ अहाँ निचल आबि गेलहुँ जीरो पर अहाँके जते जीतल राशि अइ सभटा समाप्त भऽ गेल आब अहाँ एको रुपैआ नहि एतऽसँ लऽ जा सकै छी अहाँ एतुका अहाँके इनाम राशि भऽ गेल शून्य बहुत अफसोस भऽ रहल है हमरो पवित्र जी बहुत नीक खेल रहल छलहुँ हैं उम्दा खेल रहल छलहुँ हैं एक करोड़ जीतो गेल छलहुँ हैं तमाम हिदायत के बादो अहाँ अपन गे- मालिक के सब प्रतिशोध लेबाक लेल अहाँ ई सवाल जवाब गलत देलहुँ अहाँ अफसोस के साथ हम कहि रहल छी अहाँ ई खेल मे शून्य रुपया लऽ कऽ जी जा रहल छी बहुत दुख के साथ कहि रहल छी पवित्र चलू अखन चलू निकलू हमरो जल्दी जल्दी काम निबटि गेल हम बहुत खुश छी जे हमरा अहाँ छुटकारा भेटल अहाँ से कनिया के साथ एकटा साथ का मिस कॉल अछि तलाक नहि दिया नमस्कार धन्यवाद साहब हमरा घर जाए के किराया तो दऽ दिय हमरा दऽ दिय हमरा दऽ दिय दऽ दिय की रे पवित्र एना मुंह लटका के कतऽ से अबै छै यौ गिरहर की कहू हमर की हालत भेला से हमही जानै छी हम तऽ बम्बई से पैरे चलि के एलहुं हैं रे एखन कोन लॉकडाउन छलैए आ तू तऽ करोड़पति बनऽ लए गेल छले हे लॉकडाउन में लोग पैरे एलै कोनो बात नहीं एखन की छलैए रे यौ गिरहत हमरा संगे जे भेल से हमही बुझै छी हमरा कियो आदमी नहि आबऽ देलक अहाँ तऽ देखबे केलहुँ अमिताभ बच्चन सेहो पाइ नहि देला हमरा भगा देला ओतऽसँ हम तऽ आब तोरा करोड़पति के सानू दिमाग से उतरि गेलो ने आब काल्हि से लागि जो दही देखी गाय के पुआर दही जो ने लखपति बनलहुँ ने करोड़पति बनलहुँ सोचै छी दोबारा बियाह कऽ कऽ नीक पतिए बनि जाइ छी पूरा कार्टून देखलिए नीक लागल अगर नीक लागल तऽ चैनल के सब्सक्राइब कऽ दियो आ संगे संगे एकरा लाइक कऽ दियो आ सब मैथिली जानकार संगे शेयर कऽ दियो